Tɔ! N daa niŋla viidiyo shɛli ka ti mabiligu pirigili yɛli ni kadama niŋ kahigamli yɛtɔɣa shɛli zaŋ zaŋ ti ba. Di zuɣu n-tɛha din ku paya shɛli ŋɔ a yi lihi a ni yɛli University of Iceland m-bala maa. Di zuɣu eh karachinim bini bee chichanima bɛn daa be Ghana ka bɔhiri ma lala eh shikurubihi yɛtɔɣa, Nyɛ ŋun nyɛ karachi? n nyɛ chicha ka bɔri ni a di kana a apply shikuru as university bee international student ŋɔ maa di zuɣu ni ku kpɛri luɣ shɛli polo ka m mini a diri fiila ŋɔ university of Iceland bɛ mɛ campus ka n kpɛri ŋɔ maa di zuɣu a ni nyɛ ninvuɣ so ŋun yɛli ni a di bɔrimi ni a go kamonsi bɛ gɔri pam ka chɛ ti ŋɔ yaa nima ka ti bi tooi gɔra di zuɣu a yi nyɛ five northern region bilichina a video n bɔŋɔ ka n niŋda n mi ni yɛn suhi a shɛm kpaŋ a maŋa ka a share video ŋɔ maa ka like ka subscribe video nim maa ti tɔɣisiri la gɔrim yɛtɔɣa din yɛn chɛ ka tinzunim ŋɔ maa ka ti nyari ba more. Ka ti ni baŋ ŋɔ ka ti bi nyari ti Northerners ŋɔ maa, ti gba zaa ni piliya wuhibu ka tabili ba. N tɛha kampuusi shɛli ni kpɛri ŋɔ, a yi lihi bɛ kambɔnsi bɛn ku beni n tɛha ti Northerners, bɛn ku nyɛ Northerners niriba ata kɔŋko ka n nya. Ɛɛh, Ŋmanpirigu zaɣ yino, Dagbani zaɣ yino n-ti pahi Mɔbili so. n ti pahi Busaangi Gai so. Amaa Ghanese bɛn be kpɛŋŋɔ shikuru ŋɔ puuni ka di nyɛla bɛ mini bɛ paɣaba bɛ mini bɛ bihi ehe ka o apply shikuru maa ka di nyɛla o mini o paɣa n kana n ti beni ka bɛ bihi kana ka di nyɛla ŋun paɣa ŋɔ maa bɛn ti o apply li ka di nyɛla ŋun doo ŋɔ n kanna ni o ti chaŋ shikuru. paɣa ŋɔ ŋun yɛn kamda ti tumdi tuma bee a'a ŋuni doo ŋɔ maa ŋuni n chɛni shikuru ka paɣa ŋɔ maa tumdi tuma bee ka doo ŋɔ chɛni shikuru ka paɣa ŋɔ tumdi tuma bee ka paɣa ŋɔ tumdi tuma ka doo ŋɔ to n dagbani maa di zuɣu University of Iceland ka n ʒiya ŋɔ maa n nuu ŋɔ ni tiri luɣi shɛli polo ŋɔ ha Another university n bala maa airport n be ti sunsuuni ɛhɛɛn nimaani maa mi gba zaa university of Reykjavik di zuɣu ni ʒi shɛli ŋɔ university of Iceland campus n bala maa ka naan che university of Reykjavik Di mi gba zaŋ shɛb so suri ŋɔ maa. Dazuɣu ti mali ni n zaŋ yɛtɔɣ shɛli zaŋ tim ma birigu ki yaa diri daanfaa ni shikuru bihi yɛtɔɣa m-bala. Dizuɣu a yi kpaŋ a maŋa nyin saha cham la, dizuɣu ni yi paagi luɣ shɛli polo yɛn cham ka a yuli yuli maa. N yɛri kaman a yi bɔri ni a chaŋ as international student, miri ka a yɛn ni m bɔri ni n chaŋ Canada bee Iceland, Gogolin school shɛli a ni bɔri ni a chaŋ maa, n nya lala school maa. ka kpɛ a ni ti nyɛ school maa bɛ binshɛɣu ka bɛ ni nyɛ shɛm ɛhɛin di zuɣu lihi n kpɛŋŋɔ yaha a ni yɛli bo din paya di puuni viɛnyɛliŋga maa a yi yɛn chaŋ shɛkuru kamani ya ŋɔ Iceland ŋɔ ni mi li shɛm n yaa tirigi ka n lan bɔri ni n zaŋ pahi a maa ka shikuru bila n-nyɛ ma m-pa chicha m mi bi kana as international student man nyɛla hɔɔzira ka tɔɣisira hɔɔzira yɛtɔɣa amaa di nyɛla yuli ni takahi ka ti northerners katinim ban ŋɔ ŋuna tinim bi chaŋla shikuru m bɔhi shɛli ni bɔhiri m bala maa ti northerners tinim bi chaŋla school bee ka kambɔnsi ŋɔ maa ka ban ŋɔ shikuru maa a ku nyari ba mi luɣuli kam ka bini n chana ti ni northerners maa ti school maa yɛli polo ka di kpalim That is my question. Dini n sani ka bi doli bi pirigili ban kana shikuru ŋɔ maa puuni maa bi nyɛla chicha nima a ni ku mi chicha shɛba ka bi bɛ gana n wuhiri shikuru maa lala n nyɛba ka bi gba zaa zaŋ n applyi amaa n nyɛrila la takom oo di pala shikuru ŋɔ maa ka bi dii kani na surviving list gana miya. Bɛ zaŋla shikuru ŋɔ maa n-lɛbi daantaliga n-leei dunkpɛna amin Dagbalinima andasaanima bɛ yi di zuɣu school maa din dee yi niŋmi ka a mali interest ka Iceland ŋɔ kɔŋko yɛltɔɣa ka n yɛra niŋmi research n-nyɛ n nya shikuru din sani ka a bɔri ni a chaŋ country din sani ka a bɔri ni a chaŋ ka niŋ di research viɛnyɛliŋga pui. ka naan niŋ wula ka naan kana di zuɣu connection din bɛ di puuni ka n yɛn nyaɣa ti kum connection din bɛ di puuni ka n yɛn nyaɣa di ti kum shikuru maa din dii niŋ ka a yi chaŋ ti chɛɛki Iceland ni a yɛn kanna as international student ka di chɛ ka ŋun bɛ 5 ni o dini ŋɔ chɛli ka viidiyo ŋɔ paagi o a gba ni tooi apply next year This year ŋɔ maa 2024 di kpariya shikuru maa kam puusi ni ka na ku maa bi jim santa shikuru maa maŋmaŋ ka na ku bɛ ŋɔ maa a gba zaa ni bɔri ni a kana as next year chɛm ti niŋ research Iceland ni ku mi one key shɛli ka yɛn zaŋ yɛla bi malila bi English course shɛli a chaŋ ti search li a ni nyɛli Hee yi karachi nim maa bɛ bi acceptiri Ghana ti English ŋɔ maa laa fɔri English ŋɔ maa dee di dini ka a yɛn chaŋ ti di exams ka a yɛn write bɛ mi mali a yi write li din tu ni a paasi shɛm hee yin n yari li ti niŋ bi shikuru ni diba yɔbu ni pirigi li ka shɛba yɛn ni diba yɔbu bee diba pɔin m-bala maa ka di tu ni a nya dini ka a yɛn zaŋ pahi a gbana zuɣu ka apply as shikuru naan yɛn kana yiŋɔ na ti karim last English bini maa dini n niŋ ni ILT bee bini bɔ ka bi booni li ILT ŋɔ maa dini n na ku nyɛ the first thing din to na ka dama a niŋ li di zuɣu di niŋ important pam di niŋ important pam di zuɣu ti mabiligu n ba nima mini n bia nima ka lahi chɛ kam ŋun bɛ Dagbaŋ O biɛla nyɔŋ ni bɛ luɣuli kam ka nyɛ nuɣu dina shikuru maa din dee niŋ ka hali a yɛn apilaayi n na yɛri li mi ka labiri yɛra shikuru bi bi deeri binshaɣu a yi yɛn apilaayi as intanashina situdɛnt a yi lihi ka bi ni bɔri gbana shɛli maa binshaɣu ka ni bi ni bɔri kɔɣa shɛli ka a mali binshaɣu kamani ILT bee shikuru shɛli bi ni bɔri na asabi ingilishi shɛli maa ka a nya li N kɔɔli ti mabi shɛba ka bɛ yɛli ni ka di ŋmanila ni a yɛn sabi li ni tɛti miliɔn ka a yɛn sabi li, a yi paasi fain, a yi bi paasi ka a lahi labi sɛkɛn waan la. Gbaŋ maa n-nyɛ fɛst tin ni di be a bini puuni ka a naan zaŋ apilaai. A yi apilaai naagi ka guhi yuuni kam puuni Disemba ka bɛ yoori adimishin maa bee yoogi fɔɔnnim maa ka sokam apilaai. nyɛ ŋun kam mali agbana binshaɣu ka karina binshaɣu kam ka a pilai a yi pilai din tam maa tingbani ku kpɛ jɛnɔri puuni shikuru maa bi kparim maa a yi lahi apilai binshaɣu kam di ku chaŋ adimishin maa di kpariya zaŋ chɛŋ ɛpili mii puuni ŋun kam yɛn nyɛ shikuru ka o nya yi ni yɛn naagi to nimaani ka nya nyahi takom a yi nyɛla ka dama di kam na pumpɔŋɔ a ni kɔŋ apply maa furi a bi yoli luɣ'shɛli so bi deeri a luɣ'shɛli di chɛ ka so gaba free apply n-nyɛli so after a yi apply n-naagi shikuru maa a yi pa nya ya a ni yi pa nya maa shikuru maa ka right Noo yɛla kam na shikuru maa ŋun ni pee ka a bi ʒa ka niŋ o ree bin viɛnyɛliŋga ka o yi pee ka naagi so nimaani maa ŋun yɛn puɣisi a gbana ni a binshɛɣu kam a yuli yuli yaha ka zaŋ zaŋ ti ti migirɛshin to nimaani n nyɛ liɣiri a ni yɛn pali kpɛ liɣiri dibu because migration maa ne contact a a email ni a binshɛɣu kam a bank statement ni a binshɛɣu kam di tu ni ka dama IPOB provide li I mean Dagbani maa ni maa ni ka a lari di saha a ni yo admission fee ni eh, eh, visa fee a yɛn chaŋ ti tom print a nuu VFA office ni maa ni maa zaaha a yi pa n yɔri liɣiri n zaŋ ti migration di zahama a yɛn yolila online last year maa bi ban daa yɛn kana ka ka liɣiri maa wula ka a yɛn niŋ yoli zaŋ zaŋ tiba because Ghana maa a yi ka maybe account shɛli din ni tooi yoli to dini yɛn nyɛ ka so yɛn bɛ kpɛŋɔ ŋɔ ka nyɛ n boli liɣiri maa zaŋ ti Ghana ka ŋun boli liɣiri maa kpɛŋ ŋɔ n zaŋ chaŋ ti yo admission fee maa by your name ni a binshɛɣu kam zaŋ zaŋ ti a ka di refleshi ka di kpalim pumpɔŋɔ a yi pa yɛn dala tiɣiti pɔi mi ka a ti yɛn da ni a da tiɣiti maa ni binshɛɣu kam maa bɛ malila binshɛɣu ti ni daa yɛn ni baŋ statement maa bɛ side maa bɛ yɛn wuhi a mi because a yi mali a passport ka a binshɛɣu kam niŋ ready di tuni a mali bank account a lala bank account maa puuni bɛ yɛn bɔri mi ni bɛ nya certain amount of liɣiri shɛli a daa kaŋ di puuni because ma nyɛla naa kanna shikuru na bee a yɛn naa kara shikuru na ka bin bɔŋɔ naa kamna ti shɛli a mi yɛn chaŋ shikuru a yɛn bela duu puuni a yɛn dimi ka nyu a mali liɣiri yaaka zaa maybe din to nyɛla ka dima three thousand euro eh, eh, eh, thirteen thousand dollars bee fourteen thousand dollars a daa kaŋ ti puuni kpɛra ŋɔ zaaha block ŋɔ

Kpɛŋŋo ka connection maa kanna di ti kum ka yɛn nya ha maa. So beni mani n di apply niŋ kana shikuru ka pass ni yɛn fiɣisi n yi mali paɣa n yɛn yɛli ma mali paɣa n mali bihi din nim maa zaa yɛn sabi ma zaŋ zaŋ niŋ to ban kana ka bi sabi niŋ bi gbana puuni ni bi mali paɣaba maa pumpɔŋɔ di di niŋ ka a yi ni a mali ya paɣa a yi ti yɛn zaŋ a paɣa kana free n nyɛli ŋun mali paɣa ka a bɔri ni a yɛn kana maa a mini a paɣa n bɔri ni yi kana din ŋɔ maa di yi nyɛla a konko n nyɛ a di tum ni a kili liɣiri kamani mee bi tɛtin tausin polo ha di mi nyɛla kadama a mini a paɣa maa n yɛn kana yi niriba ayi taims tuu n yɛn m-bala maa to bɛ mi ni niŋdi shɛm nyami bɛ yɛn niŋla lala maa ka bɔ liɣiri kamani so o daa account maa puuni so ka lahi laɣiri maa ba ka bɛ nyɛ niriba laɣiri n-zaŋ niŋ o daa account maa puuni ka di reesi bɛ niriba ayi maa bee o ko n-ko maa ka o print li n-zaŋ pahi o gɔna maa zuɣu n-submit li as o bank statement din yɛn che ka o nya o binshɛɣukam Amaa o ti yɛn kana ka o lee baŋ o da o tiɣi tiɣi ka baŋ o ni yɛn niŋ shɛm n-gbibi la shɛli o binsurigu ni din yɛn zaŋ o zaŋ kana. So kpɛri ŋɔ di ŋun zaaha shikuru bihi maa kpɛbu shee ni ŋuli ŋɔ duu ŋɔ ban kana ka di nyɛla bɛ mali ya paɣiba husband and wife bɛ ni maa n-kpɛri la apartment ŋɔ puuni ka ban mi nyɛ single single ka bɛ mi kpɛri kpɛŋ ŋɔ. Eh, so ban nyɛ family a kana a mini a paɣa yin ni maa yi da apartment na n bɔŋɔ eh, so kpɛna ŋɔ di ŋun zaaha eh, campus maa nyɛla ka single single nim maa mi ka bɛ gbɛri kpɛna ŋɔ so di ti niŋ bi malila ban ti nyɛ kama family family nim maa mi gba zaa bi bɛla area ŋɔ ha nyaanga kama a yi pa kana a mini a paɣa a maa ka bihi bɛni bi mi gba zaa mali bi da apartment ka di bɛ luɣu shɛli polo dabam ka bi bɛni eh, yi mali bi lɛri Yi kamina, a mini a paɣa ni a bihi, a mini a paɣa ka yi mali bia, yi bihi maa ni yɛn chaŋ shikuru bɛ mi gba kanila ni ku zaŋ nuu tiriti shɛli ŋɔ puuni. Dini ka bɛ mi gba kanila shikuru. Ɛhɛn, di zuɣu kɔrɛnsi maa ni kana luɣ shɛli polo m-bala maa. A yi yɛn kana lala maa a nya a baŋ sitɛtimɛnti maa ka yi bo liɣiri m-pirinti Cedis ki zan zan zan niŋ ka di refresh amount of money shɛli bini bɔri maa ɛhii di connection maa to di zuɣu ki naan niŋ wula ki naan zan zan submit di zuɣu bini niŋdi li shɛm bala maa shikuru bihi maa bɛ zaaha ti ŋɔ yaha nima a yɛn nyɛmi ka bɛ ya ka monsi ŋɔ maa ka bɛ zaaha naan ku doli bɛ chicha nima n kanna, amaa a ku yɛli li Northerners polo ŋuna ni bɛ chɛmi ti sabiri English course shɛli ka m ba Dagbani ŋun naanyi lihira yin ku chaŋ ti ku yo thirty million ŋɔ ka write la a exams maa ka bi paasi n laɣiri bahi la yoli. Bee ka ŋun lan lihiri la a tiɣiri maa ka di ŋmanila laɣikara n-nyɛ li. Amaa lihiri tinzunnim maa. Bɛ labimi ka bihi bɛ kula liɣiri nima shɛba beni ŋun ban kana last year ŋɔ so ŋun beni ŋɔ raiti la buta be o nahi zuɣu gba ka ti naan paasi ka naan kana maa so ti suhirila ti mabirigu maa zaa ha ɛɛhɛɛ yi ban nyɛ Dagbaŋ polo karachi ni maa ti niŋdila yi gba zaa maraaba ni yi niŋmi research hɛ ya ŋɔ maa compare yi tinshee ka compare yi ya ŋɔ n-nya nyaa wula yɛn nyɛli ɛɛhɛɛ so. family nim maa bɛn gbɛri luɣi shɛli polo maa dini n bɔŋɔ maa inshallah di zuɣu yuli n bɔri Mister President on social media zuɣu n zaŋ zaŋ work tour campus here in Iceland University of Iceland di puuni ka n bɛ maa di zuɣu n puhi sokam.